Helo a chroeso i benod arall o Cues efo fi, Dylan. A fi, Lowri. Nawr te, uh, cyn i ni fy mlaen i drafod penodau mis Mai, uh, mae'n siŵr fydd pawb sy'n gwrando erbyn hyn yn gwybod am farwolaeth Dyfrig Evans, ei gei Dyfrig Topper. Um, Wel, un o'r pethau oedd o'n i actually di ffeindio'n anhygoel oedd, a rhywbeth o'n i'n sylweddoli oedd, taw fe oedd y cymeriad cyntaf i ymddangos ar y sgrin ar y penod cyntaf rwy'n rwynd erioed yn 1995. Waw. Ie, yeah. sydd actually'n mad. Fel, mae'n rhan hanesyddol, really, nwe? Yndi, y cymeriad cynta erioed. A Arwel Jones oedd enw fo ar ei stiffs. A mm -hmm. um, yn 1995 nath o'n ddangos gynta, ac oedd o'n yeah. fab i Edwina a Bryn Jones, a oedd nhw'n gweithio fatha trefnwyr angladda. A rhedeg cwmni taxis oedd nhw, o'r enw cwmni taxis BJ. Wel basically, basically y cei carbs cyntaf ar yeah. Glan Afon. Oedd yn gymeriad fatha eitha iconic, oedd o gwylio'n anodd ffitio fewn, so oedd o yeah. cysau ysgol, bach o rebel. Fi'n cofio, um, pan ni'n gweithio Esbyd Rec, o'n i efo'r gwatcho fel round a round, fel nôl, fel ti'n fel yn yr archif, fel cyn o'n nhw ar Esbyd Rec Click a Stuff, o'n nes i'n mynd o dechrau round a round, a fi'n fi cofio watcho rhain nôl, a mm. just fel iconic, fel rowndio'r cynta. Ti'n meddwl? Waw. Ddim just o, chwarae cynta'r sgrin. Oedd o'n actual rowndio'r hefyd. Rhywun arall oedd yn gwybod lot fwy am y cymeriad a lot mwy am, am dyfrig ei hun na ni oedd Emyr Pris a bu'n actio efo dyfrig yn y gyfres gyntaf, a chwarae teg i fe, mae fe wedi uh, recordio teirn ged bach am dyfryg, uh, yna di chwarae hwnna i chi nawr. Dyfryg Wyn Evans. Um, do, dwi wedi cael pleser o'n nabod Dyfs ystia Nes i gobeithio 30 mlynedd bellach. Cychwyn off efo'n gilydd ar y rownd a rownd, dwi'n cofio fo yn Clwyd y Meic ar y Feic, oedden ni yn y photoshoots cynta, a fydd fo, Owen Arwyn, fi a Fflur, yr rownd, y rownd bapur gynta lle. Dwi'n meddwl bod pawb efo jyst atgofion melys, rhyfel o dofs, achos mi oedd o'n, oedd o'n life and soul

Dwi'n cofio, dwi'n cofio ryw o'n i'n mewn sîn unwaith efo fo Iwan a o'n i'n dod lawr efo ryw hangover a o'n i'n dod lawr noeth Fromin a dwi'n angen bod yn ystod o hosan neu ar y ar yr hen bedd lle a dwi'n yy fel o'n i'n pasio camera de so oedd Iwan yn yn trio tynnu'r hosan off t'od yy typical fo 'lly t'od yym gwneud hwyl rhaid ryw situation lly t'od a a oedd y boi sensitif hefyd lly t'od a t'od sut ti sut ti'n yn iawn am rhywbeth neu sut ti'n cael colled yn fath o doves yna a rhaid o fraint rownd a chdi hefyd lly t'od yym ia oedd yy fydd o fydd o'n massive ella dim dim jyst i actio fo ond t'od yr yr talent

Ges i dawns yn Desen heb os dim ots. Oedd yr olygfa gynta' erioed yym i ni ffilmio y gyfres cynta' un un ac o'n i'n hoples. Dwi'm yn deud bo' fi well ŵan ond o'n i'n hoples ond odda chdi dda iawn. Yy yy dwi'n meddwl bo' fi well adeg yna na be' dwi ŵan. Na na na ti'n ti'n reit dda dal i fod cofia. Dangoswch 'ych clip. O, diolch i Anms am y dirnged lyfli a hyfryd yna, ac fydd o'n sicr yn meddylia a calona teulu rownd a rownd am byth. Ie, hundred percent. Yym, diolch yn fawr i ti am yr... A ie, pob cydymdeimlad i ffrindie a theulu. Dyfrig a pawb oeddwn ni'n abod e. Colled masif. Reit, um, wel, am ni, mae'n i fwrw mlaen nawr uh, i drafod penodau mis mai rownd a rownd. O'n i'n meddwl dechrau heddi yn trafod Arthur. Fi'n rhaid i mwynhau stori Arthur. dros y mis diwetha. Ie. Yn amlwg, mae'r rhamant yma fo Gloria y lan a lawr, beth sy'n mynd i ddigwydd. Obviously, eventually, nath e cael, nath e cael date, chos uh, turns out, oedd, uh, oedd, oedd y boi na o ysgol Gloria. O, oh, di Howell yn hoiw. Di. Mae Howell yn hoiw. Oed, Howell. Mae'n hwm yn cyflythrennu. Ie, yeah, ti'n gwybod be, oedd actual... Oedd chydig bach yn creepy a fatha red flags, cos nath o fatha sylcio gymaint yeah. efo Gloria, ond bod ni'n mynd am fwyd efo'r boi ma yn ysgol efo. a wedyn, oedd o jyst fatha really short efo i, a wedyn chdi fatha, oh, okay. Yeah. Yeah. A wedyn oedd really pyrcio fyny wedyn pan oedd o ffeindio allan. Do, fi'n gwybod. Gol yn hwyl. O'n i'n joio'r fflyt o'n awyr yn. Oh. Dyma nath, um, nath criw round around neu fydda TikTok ar Instagram ond o fod o, er, bod Arthur, bod Arthur fydda, Champion? Ardderchog! Oh! Ugh, grib. O'n i'n offi, just fel... Uh... Gobeithio na i ddim siomi. Wel, mae'n anodd credu bod chdi wedi siomi neb rioed. O'n i'n offi fel, hi'n gweud i fi, mynd i pigo fel lan, a oedd e fel... Dwi wedi arfer nôl a danfon. Oh, class. All the lines. Uh, a yeah. chdi jyst yn gweld, oh, mae'r ma hen Arthur dal yna, a mae dal yn charming. Yeah. Oedd o'n really cute. Oedd, actually, oedd, dwi'n mynd teimlo fatha bod oedd pan wnaeth o actually digwydd, a yr det ddod rownd lle, o'ch ddim yn teimlo fatha bod o'n bod yn rhy sleazy, cos oedd hi'n amlwg yn really keen ac yn eitha smitten hefyd, doedd? Oedd, ie. Yeah. O'n i'n hapus iawn efo hwnna, cos o'n i'n cael y teimlad pam nath, hi, nath e gofyn i mas, oedd hi fel, be, ar, ar date sort of thing? Bod, yeah. hi ddim, bod hi ddim yn keen ond wedyn, turns out, oedd hi actually really excited. Ie, yeah, dwi'n meddwl, just, dim bod hi ddim yn keen, dwi'n meddwl oedd hi just ddim yn sylwi pa mor serious oedd o, fatha, oh yeah. oh gosh, Mm, yeah. Fine, oce. Okay. A nath i ddeud rhywbeth, nath, oedd Mel di kind of trio warnio hi, a wedyn... Os dim eisiau chdi edrych ar yn ôl i sti, Mel. Os fydd o'n chwarae rhywun driciau dan dîn, geith o wybod beth i be. Mae di ffeindio fatch tro ma. O'n i'n hoffi pan oedd hi'n treol, I don't know, fel hinto bod yn stingy, a, a wedyn oedd Gloria fel... Be? Dwi'n stingy, lle? Sa chdi medru deu hynny? Ces di o? Mam. Fi, fi lyf, fi'n lyfo Gloria siw gymaint. Oh class. my gosh, a fi! Oh, mae mor dda. Dyna'r, yn, yn mis dwytha yma, dwi di really, really, ond oedd hi'n, oedd hi'n cool anyway, ond, ond dwi yeah. di really cynnesu ati hi o'n hefyd. A, a fi, mae da hi gymaint o jyst fel doethynebau. Mm. Ie, mae'n... Ie, yeah, mae'n clas. Oh my gosh, oedd Mel yn bod yn absolute fel... Mel yn bod yn Liam Neeson yn Taken fel... Oh my gosh, scary. Really scary. Ond os wneud di rhywbeth i frifo mam, just y peth lleia un, fi na goblin o le yma. I thrin hi hefo parch, neu fydde ar dol di. A dwi feddwl o. Scary, ia, ond fatha, oedd o bron yn bron yn waeth, achos mae'n mae amlwg mor sweet fel arfer a lyflu, yeah, yeah, yeah. ac yeah. gymeriad mor hoffus, ond pan o'ch ti gweld hynna, chdi dda, oh god, iawn, wel, yeah. dwi'n dwi mynd i fynd ar ochr o'n chdi, dda. E, a wedyn, hyn ath i um, overheario do, e, Lowri a Phil yn siarad amdano yeah. am, am Arthur, do. Do. Arthur! Arthur Yates, le? Hmm. Swn i'n trystio hwnnw fynd â bin allan i lôn. Ti'n gorfod i chydig bach o chwarae teg. Ydw i. Ti'n cofio fo'n potsian efo'r Julie na stalwm? Reit dan drwy'n Iris. Mae pob yn gwybod bod Arthur bach yn dodgy ond yn amlwg yeah. pan oedd pan oedd o'n coboli fo Julie o blaen yeah. do mewn yn gwybod dim o hynna'n agor, so Na, news, ie. news to her. Ie, yeah, gwir. Nes i'n really fwynhau hefyd yr interaction rhwng Jace a Arthur. O! Um, a dda neis, a dda. Achos dwi'n meddwl, dwi'n meddwl y peth amlwg i wneud fysa di bod fatha, mm, bach yn fuan i chdi mynd ar des, ti'n meddwl, fatha, yeah. oce. Okay. Ond nath o handlo fo mor dda, nath o Dwi'n meddwl oedd, oedd gen fo un y dialog gwahanol yn mynd ymlaen, ond oedd o fatha y bigger man, a nath yeah. o just dweud, ti'n gwybod be, dwi'n fatha'n hapus dros da chdi. Ie, ond i'n hoffi, o ti'n lli gweld, nath o meddwl amdano fe do am bach. Mm. Dyna'n lyflu. A mae'n smart. Ond ti mai. Lyfo fod Jason yn gweud fel, a mae'n smart. Mae'n ogan smart. Os chdi eisiau gwneud lot gwaith. oh gosh. A wedyn, ie, so, so, ti- so oedd o- oedd o bob dim yn edrych mor addawol at y det Oedd, yma. yeah, too good to be true ddo. Um, Ie. A ie, yeah, dyma Arthur yn amlwg yn, uh, yn bwrw'r llun drosodd. A, oh my gosh, oedd Oedd yr olygfa yna oh, efo fe... O, Iris. Ie. Oedd yr olygfa yna efo fe yn ystod y sofa sy'n dal y llun yn crio. Ie. Yeah. Oedd o, gael fi. Da. Bech... A wedyn ti'n sylwi wedyn, ti'n ti cael dy atgoffa. Ti'n gwybod beth, mae gen o gymaint o galon a yeah. mae'r fian iddo fo. A yeah. oedd o jyst methu ysgwyd y peth wedyn ac oedd o jyst yeah. methu hyd yn oed tecsio Gloria dyn ni i ddweud, ti'n gwybod beth,

A nath o tickle fi pan odd, achos yn amlwg odd hi jyst 'di bod ar y champagne a heb fita. Ac o'n meddwl fatha, yym, cael ti da pizza i mam? A wedyn nath hi drwad o fan'na, yeah. fel jyst yn sglofio ar y pizza. yeah. Stwff, stwffio hi, di gael ei sefyll fyny gen Arthur, gwrs bwyd. Nath ni'n amlwg wedyn nes ymlaen, nath uh, Arthur gael cyfle i esbonio pan bod wedi methu'r deit. A ni ffeindio mas bod Gloria wedi colli rhywun hefyd. Ia nesh i o'n i'm yn dallt dwi dal ddim 'di dallt yn iawn be' 'di'r hanas y' fana. Nesh i kind of neud double take achos oddan nw'n sôn am Ifor ia? Ie Ifor ond ma' na- nath hi gweud nes ymlan do pan nath hi droi ati bo' hi'n deall mwy na neb colli rywun. Ie. Rwbeth fel 'a. Ie. Yym ond yym fi'n hapus bod hi wedi mynd draw a ma' fe efo... Efo clusters llais. Custard slice, o, lyfli. My god, is she syth allan i brynu custard slice ar ôl... Do, o! Nath nhw ddeud o gymaint weithiau, ni o'n o, well, dwi ddim yn mynd allu cwpio os dwi ddim yn cael custard slice o'n. Dwi'n joio custard slice. Nes i ddysgu'r trick yn ddiweddar i bwyta fe ar ei ochr. A efo cyllell, rhoi ar ei ochr, custard yeah. side lawr, o'r un right. drwy y cyllell i sleiso fe, dwi e ddim yn mynd bob man. Dwi'n mynd allan ni. Wow. Game changer. Wel, o na, wel, swn i ond i gwybod hynna rhyw wsos yng ynghynt. Nes i ddim es, da. Fi yn gobeithio, fel obviously nawr, dyw, dyw, dyw Arthur ddim yn barod, ond dyw, mae ma, ma, ma, ma nhw'n amlwg yn mynd i ddatblygu rhyw fath o gyfeillgarwch nawr. O, oh, um, definite. A fi'n meddwl, fi'n fi, oh, fi gobeithio bydd na rhyw spark yn uh, cael ei gynnu nes, nes mlaen lawr y lein, ond... Dwi'n gwybod os dyn nhw'n y friend zone o'n da. Ti'n meddwl? Dwi'n gwybod, a dda nhw'n... A dda nhw'n edrych yn normal a Fatha yeah, bod y ddain nhw angen ffrind, cys di Arthur ddim rili really, efo ffrind, ffrindiau, no. really, na di. Na, Jason yw probably ffrind gorau fe. Ia, so oh. dwi'm yn gwybod, dwi, ia, swn i'n synnu sy'n rhywbeth yn datblygu. Ond ar y funud, maen nhw'n sy'n fatha yeah. wedi ffrind zone ei gilydd yn bach. Ai. Gwni weld. Gwni weld. Um, ymlaen i rhywun arall oedd yn gweithio yn y siop. Uh, Sophie, Goggles a Glenda. O, oh, mae chdi love triangle sydd wedi bod yn fanna. oh my gosh, mae'n oh. hilarious. O, oh, oedd e'n hilarious. A ti'n gwybod be, fel, just joiwch cael ein helpu. Ie. Yeah. Hefyd, just gwerwch i hi fel, look, ni really angen help, let's be honest. Ond mm. hefyd, please, paid aros dros nos, mae hwnna'n cra hwnna yn crazy. Fel, mae'r ma, ma, ma, ma tŷ na, be, faint o stafelloedd gwely, be, be, mae stafelloedd gwely i, i Sophie a Dylan a Nancy fach. Oh, yeah. Wedyn, bydd Mair yn yeah. stafell, bydd Owain yn stafell, mm. bydd, um, beth ti'n galw yn stafell,

crazy bod i yna gymaint. Ti'n gwybod beth arall oedd yn really crazy, ond mm. na fod ti'n clywed, cos dwi wedi clywed am unlos sy'n neud am math yma o beth. Yeah. Mynd i'r stafell wely a llnau ti ôl y gwely. oh, mae hwnna'n ma. Nes i nodi hwnna fel, oh my god, pam fydde ti'n neud hwnna? Don't do it. Na, oh. dwi'n dwi, dwi, dwi nabod uh, ambell i unlo, neu fatha stories gen bobl lle mae unlos yn mynd i fatha rooms i llnau a bethau, a ti dda, oh my god, just paid a mynd yna. Na, jeez, o gosh. Yeah. Diolch yn rtho, diolch yn mynd i fod yn hwyl i neb yna di, really. Na, go. Dwi'n cytuno ddo, fatha, oh, ond ti'n gwybod weithiau dos o ddim byd yn o'i, mwy yn o'i na fatha, ti'n gwybod, dwi'n, fatha, mae mam fi weithiau'n dod acw, a mae fydda, o, mae mam yn cwrt o baent, o, mae'n chwyn, mae'n a, a ti'n dda, oh, yeah.

Uh, Ond dyna ydi o, mae, mae mor sydyn efo Lainsy hefyd, da. Oh, mae'n mae briliant, mae'n glas. A just, oh. Ah. just, yn, just yn slyly slago popeth off, fel yeah. barnu yeah. nhw. Oh, a hefyd, dwi'n meddwl bechod, mae ma Sophie just chydig bach dda, oh, dwi'n gwybod, dda, just leave it to it. Ond mae yeah. Dylan, mae'n wyndio fyny fwy na'm byd, da. Ie. Yeah. Dwi'n meddwl bod Sophie yn meindio, cos mae Sophie gwybod bod Dylan Goggles yn useless, so... Ie, ie, ie, ie. Oh, gosh. Um, Ond ie, yeah, nath o, nath o orffan, do, efo, nath o take a turn for the worse, efo'r gwarchod do, do yn anffodus, Glenda Drian. O, dwi'n mynd syni fydde, mae wedi bod flat out yn do. cnau yr dda wsos, pethefnos. Mae'n yeah. knackered do, disgyn i gysgu ar y sofa. Ai, chwarae teg iddi. Ti'n gwybod um, hefyd yn chwarae teg, nath i ddisgyn i gysgu, a nath i dal manage o gafel yn y mug oedd hi'n gafel yn efo. O, nes i'n sôn hyn yna. Swn i'n sbilio fo bod man. Glas. O, wyl o fawr o. O, hefyd yn sy'n druenus bod y cottage pie di cael ei llosgi, cos I bet byddai'r cottage pie na wedi bod yn gloses. Bysa. Bysa. Oh. Nath nath Dylan just colli plot o fe wedyn do. Do, I mean, chwarae teg, ti'n gwybod, nath i bron llosgi'r ffucking tŷ lawr, so... Fo ar babi. Ar babi newydd! uh, na, Nancy'n enw cute, o'n fe? Lyfli o enw. Enw rili da. Nawn ni ffynnu bach mwy am hwnna nes ymlaen, cos fel wedon ni, mae Dafydd Evans yn y caff Dylan Goggles. Mm. Chats, chats, chats. Ti arall lle does dim llonydd yw Ti Llyd ac Elen, Evan, Mali, Ioan a Anna. Y prif sort of drama fan hyn oedd Evan a Mali, uh, yeah. mas yn parhau a wedyn nhw'n torri lan. Uh, yeah. ac yn torri lan yn y ffordd mwyaf teenager. Sorry den, dwi'n eisiau bod i rhywun sy'n gallu gwneud y fath beth. Dwi'n gorffan chdi iawn. Gret? Chos dwi'n eisiau bod efo rhywun sy'n hyd yn oed meddwl swn i'n gwneud ffasiwn beth. Iawn, felly wedi gorffan. Iawn, gret. Ta mor babiaeth. Oedd e'n fabiaeth. Absolute seren y, y sioe yn y, yn y drama yma ddo yw, yw gwawr. Fi'n absolutely oh, lyfo gwawr. take o baw. yeah, My mae'n- gosh. Mae'n wych. Mae jyst fel... Ti'n nes di sylwi hefyd, oedd un bit... Um, pan oedd uh, Glenda wedi cynnig enw gwawr i Dylan. A wedyn oedd e fel... Gwawr? Na, mae gwawr dyn ni'n y chweched. Real prima donna. Hilarious. Mae hi'n just yn clas. Mae'n gymaint o styr. Oh, mae'n conniving. Mae'n... Mae wastad y ben i hunan. Mae, a just yn, mae'n gwybod beth mae'n moyn a mae'n mae mynd mas i gael e. Ynddi, ynddi. Yeah, a dyna welson ni oedd, um, achos oedd uh, Evan a Mali di gorffan, achos yeah. oedd Mali meddwl bod Evan di roi stock chicken yn y gawl neu beth oh, bynnag. Oh gosh, yeah. A hi wrth gwrs yn vegan. A wedyn,

Cefio. Ond ech, ie, yn amlwg oedd Evan ddim efo diddordeb, na, diom di bod efo diddordeb yn ni o gwbl na ddo. Na, Just trio cael Mali yn ôl. Na. Um, a, a mae Kai, chwarae teg, mae'n oes, fatha yn constantly siarad sens fewn i pawb hefyd. Na gwe, mae'r boi na fy morals really da. Yn ti? Just wastad stick lan dros beth sy'n iawn. Pan oedd rei cig yn ei swpi. Doedd o'n gig o iawn agos, mae'n stoc oedd o. Ie, mae hwnna'n rhy fath. Nath ddeud, um, Nath yy nath o ddeud ella sa'n haws i chdi ddeu sori even os ti'm yn feddwl o. Ond ma' hi fatha'n disgwl fi ddeu sori. Wel ella sa'n haws i chdi jyst neu' hynna felly yy er bo' chdi'm yn feddwl o. Dyna ti gwbo be'? Sa'm ots am beth arall ti angan gwbod mewn bywyd i jyst i ga'l drw bywyd 'de? Jyst deu sori os ti'm yn feddwl o a fydd powb yn hapus wedyn. Grêt. Ie, aye, exactly. O'n i'n offi efyd pan nath Cai a gwawr cwmpo mas. O, sgen ti'm syniad sut i drin merched nag oes? Dwi'm yn gwbod be' o'n i'n neud yn mynd allan efo chdi. O'n i'n talu am bob math o betha i chdi. Ar ôl chdi mynnu mynd i lefydd rhad fatha tŷ pitsa. Ma'r boi dwi'n weld ŵan, ma'n gwbod be' 'di be'. Ma' ganddo fo gar hir a bob dim. A 'di o'm yn ofn gwario. O be', Evans ti'n feddwl? Sut ti'n gwbo? Difaru neidis di. Mynd allan efo wimp fatha chdi dwi'n ddifaru! Ond wrth gwrs, later on, um, nath gwawr weid... Be'n union ddidodd Cai? Dim ots am Cai, mae real llo, ond mae fo'i gonast. O, joes, ia. Ia. Ia, a nath i ddeud, nath i ddeud uh, i Evan pan nath i lychio'r treats at efo, beth dda. Dyna chdi. Ti'n ei? Rhywbeth i helpu ci fel chdi ffindio'r as nesaf ti'n dwyllo. Clas! O, oh, mae just yn sas. Yeah. Clas. Ie. Yeah. Uh, mwy o drama uh, sydd yn y tŷ yna yw, wrth gwrs, Johan eisiau gweld ei fam me. O, oh, um, Johan, Brian. Ti'n mynd ar craco fi lan o fel. Uh, Falle di gweud i Elen fel, o, oh, sa'i eisiau gwario arian ei gyd ar anreg i hi.

Faint ma- faint mae Magna di gostio? Feifer? Ie, yeah, surely. dim mug. £5.50. Ie, yeah, just standard mug oedd o. Oedd e ddim fel, ti'n oedd e ddim yn handmade na dim i fel Na. na. Ie, Na. just Standard mug efo mam yna fe. A, oedd o bach yn... Oedd o'n obsessed fo'r myg yma hefyd oedd. Mae sy'n dod mas o carchar hefyd. A mae... Um, ti sy'n cael mug. Well, yeah. um, yeah, great. Guess. Well, obviously, well da hi, so well da hi gael yr arian, really, fysa? Mae'n siŵr. So hi ddim eisiau gweld nhw o gwbl. Na, oh gosh, mae ma, ma mynd i apuro ddo ni, yn amlwg. Mae mynd i ddod i achosi trwbl rhwng uh, Elen a Llyr. A mae ma mynd i dynyddio Johan yn erbyn uh, Llyr, sy'n ni'n meddwl. Ti'n meddwl? Do, 100%. 100%. Dyna ti'n meddwl sy'n digwydd, ie. Ie. Yn debyg i... Mae Elen yn handlo fo reit dda fyd, chwrdd teg. Yndi, yndi, mae o'n... Na, mae o'n, mae o'n briliant. A hefyd wedi bod yn handlo'r busnes Evan a Mali'n dda, yn uh, um, ti'n siarad o fe Evan a pethau fel yna. O, oh, do, briliant, fatha hollol gall am yr holl beth, a yeah. gwrando arno fo hefyd, jyst trin fo fatha, dim Aye. fatha ex plentyn hi chwaith rili na yeah. just fatha bron fatha plentyn hi hyn neu just un o disgyblion yeah. neu be bynnag ond gwrando a rhaid cyngor. Ai, what a teg. Yeah. Gael mae'n dda. A ti'n gweld rhyw spark bach hefyd rhwng Anna a Johan? o, stop ia. Be? Oh my gosh, di pob o'r teulu methu mynd efo'i gilydd. Ond, Oedd na lot o fel... Fi'n gwybod maen nhw wedi dod yn ffrindiau rili da. Ond oedd na... Dim ond jyst ffrindiau dyn nhw. Sa'i credu! Triple wedding. Oh my god, imagine! Oh my gosh. Um, na, ie, yeah, dwi'n gwybod dwi beth ti'n feddwl fyd, cos oedd yna rhyw, con o cwpl o looks, ac oedd hi'n, yeah. oedd Anna yn um, helpu i achub cam Iowan, pan, yeah. pan oedd o'n trio, o flaen i ffrindiau ddim deud, fatha, lle oedd mam oedd i bod, a falle. Ie. Yeah. Ie, yeah, dyfa'r teg i fi. A mae hwnna'n neis ydw i. Yndi. Mae lot, mae lot rhy dda i Iwan, rhaid bod yn onest, cos mae Iwan yn bach o... Dwi'n mynd licio mushrooms! Ie, na fe. Hmm. A mae'n y teg, mae'n ei bod trwy lot, I guess. Do, mae, mae, mae o angen neud fethu chyda bach hefyd, dwi'n meddwl. Yndi. Uh, ond fi yn rili eich mlaen i weld beth sy'n digwydd nawr bod y fam allan o'r carchar. Siwr yeah. gan i weld yn fuan iawn. Mm. Um, teulu arall sydd wedi rhwygo yn hanner yw teulu'r Hwntws, draw yn yr iard. O, oh, ia. Yeah. Gosh, fi'n falch nath ni symud mlaen o Gwenon bod yn depressed yn mwg. O, ni ddim yn cael Gwenon depressed. Oh my gosh, oedd e mor annoying. Chwarae teg i Lowry hefyd. Lowri, so, lyco sort o pawb mas, anyway. Yndi. Helpu pawb Yndi. mas. Yndi, um, mae, dydy. Dwi'n meddwl, dyna pam, mae'n mae gweithio'n dda fel partner i Philip hefyd, cos mae yeah. yn y siop a yn y salon, mae'n reit fatha central yw lot o bethau sy'n mynd ymlaen, dydy, a lot o bethau yeah. sy'n digwydd. Ie, yeah, gwir, mae yn, actually. Yeah. Um, a mae, ond mae'n driw iawn i i'w ffrindiau i Philip yn amlwg hefyd. Yndi, chwarae teg. Ie, yeah, come on, o'n i siarad chdi allan, a diolch byth bod i wedi, cos gwenod, just yn dda, rhyw moaning myrtle. Ie, yeah, proper, oh my gosh. Oedd i ennill yn smart wedyn ddo? Oedd, oedd i'n troi penna wedyn, oedd. Fi'n falch bod hi'n bo hi nôl ar y trac o yn ar, achos o'n i os dyn eitha hoffi Gwenno, a mae, mae, yeah, fel ni'n gweud, ti'n mae wedi bod yn depressing. Ond, well, um, yeah. Yeah, mae hi, mae hi anest,

Dwi'm yn gwbo pam. Ma' 'na wbath mynd i ddigwydd efo fo does 'c'os mae o jyst yn ddim isio bod yn ei ardd o gwbwl, fel ti'n deud. Ie. A mae o jyst chydig bach yy o waystar ar y funud ie. Yndi, ma' fe. Mae e, ti'n gallu gweud bod Carwyn wedi magu Iestyn, achos mae Carwyn, clearly'n fel absolute knob. Yn gwerthu'r busnes yma, fel, ti'n ma, mae plant yn involved o hwn, mae hwn. Wel, yn union, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl Gwenno, nath ddeud, de, fydda, yeah. literally bywoliaeth plant fo, dio. Yeah. Mae o'n... So, oedd hi fatha, dwi'n mynd gwerthu siar fi. A, ie, yeah, dath chdi Rude. fatha pric os di o'n, de. Ai. Ond dwi'n falch nath Carwyn weld yr goleini. A, oh gosh, oedd nhw'n yeah. weld i mynd fewn i gymaint o ffaff i fynd trwy'r stoc a trwy'r data na i gyd. Da ni angen cyfri bob dilledyn, bob potan a bob tamad o raff. O, oh, mae nath. Yeah. Na, nath o ticlo fi pan oedd Iestyn fydda, wel, na chdi wastraff amser ar hynna.

Ti'n rhaid ni weld e'n siarad efo Mick fel... I want to go straight, Mick. Me and Danny, we're getting serious, we want to start a family. Oh. Ond ie, yeah, obviously mae fe'n really awful. A ti'n ffordd oedd e ymateb pan oedd, ti'n hi wedi gweud wrth Lowry a pethau fel na. Ie. Yeah. Um, dwi'n dwi gwybod, dwi'n gwybod os na caru Danny mae o. Ta... Ie. ...dwi me'wl jyst ma' dwi me'wl mae o jyst rili isio plentyn yn enwedig... Ie. ...ers colli Tom. Ie. Mae jyst rili isio plentyn 'c'os dwi meddwl dwi me'wl gynno fo lot i brofi achos bod o ddo- bod o mynd i ca'l plentyndod rhy dda... Ie. ...a mae o isio magu plentyn yn iawn a... Yndi. ...ella bod o'n gweld efo efo Dani fydden nhw'n neud tîm rili da. Ie. Achos bo' hi yn loaded a efo pen busnas a Ie, dwi'm yn gwybod os 'di o'n... dwi'm yn gwybod os 'di o'n proper caru hi, neu ella bod o'n meddwl bod o'n caru hi, ond... Na, dwi'n gwybod beth ti'n feddwl, achos mae 'na ma' 'na lot o ddigwyddiadau 'di bod lle ti'n... fatha pan pan nath nath Dani ddeud wrth Lowri bod hi'n disgwyl do, o'ch chdi'n disgwyl i Barry fynd yn nuts, ond nath o ddim, nath o jyst deud rywbeth rili sweet iddi a... Ie. A fel ti'n gweud, ma' t'o' ma' nw yn tîm da ar bapur. Mm. Mae'n drist mewn ffordd bod Barry yn messed up, really, achos mm. ga gallen nhw yn power couple mwyaf mae Glan Rafon byth di gweld. Besa, sicr. Yn berchen y strip na. Ie, yeah, so mae wedi bod yn rili really eventful i Dani do i fynd o fatha, wel nath o ddechrau efo hi yn, efo'r Ks do, a nath hi roi yeah, lawr a dweud, ti'n gwybod actually, Barry, yeah, maen nhw'n deulu. Maen nhw'n deulu.

to fix our whole thing, a bod fel, o, yeah. da ni'n deulu, dan, a nhw'n y caffi ar y yeah. pen fel... Uh, 50, please. Dalwn ni am hwnna iddi. O, oh, diolch Ken. Na, i chdi mae'r diolch. Ila, mae'n mor ffynnu. A wedyn, ia, Ken a Kevin just have, whatever. Dim, dim yeah. diolch o gwbl, na, just gad iddi ger ymlaen fy bywyd ei, whatever. Ie. O, nes i joio siwr gymaint, uh, um, Dani. Dwi'n fel, pan nath ni geso uh, am y tro gyntaf bod Dani fi chi, pan ti fel... Ti hwnna, di hwnna, ia? O ie, chan. Favourite. Dydym doff. Oh, Ti hwnna'n smell o... Ie, mae hwnna'n classic. A wedyn Cei jyst fel chwerthin y gweithio dros y lle fel... Ti'n mynd disgwyl, nagos? Ia.

Mae'n hilarious hefyd, just fel, just i dweud fel, uh, just dweud basically bod hi'n smello'n horfol. Uh, and yeah, oh gosh. Uh, nes i, nes i joio, um, pan oedd fel y ffordd nath Dani gweud i Lowry. Sorry Low, fi sy'n sensitif. Ti roed i ddeud yn byd o blaen? Dwi roed i bod yn disgwyl babi o blaen. Ia, yeah, nice. Um, Ond ie, Barry wedyn wrth gwrs yn trial newid ei ffordd, uh, sy'n mynd straight. Surely I've paid my dues. Not recording to Pat. Ie. Yeah. Ti'n mynd i'n hoffi hefyd, just fel Mick, um, basically gweud fel na, mae'n amhosib, bydd Pat ddim yn, na, no chance, bydd Pat ddim yn apus. A wedyn oedd e fel, actually, give me an hour. Ie. Yeah. Misoedd o, na, na, yeah. no chance, na. Wel, Oce, okay, dod awr i fi. Yeah. A wedyn, da ni wedi cael cyfarfod Sharon. Shazza! Oh. Oh. Barry, meet Sharon, Copper's new cleaner. You are? Ti'n meddwl bod Shaz Sharon yn mynd mas efo Dave? Digon bosib. Fi'n hoffi, fi'n hoffi Dave. Ti'n be, fi'n apus bod ni... Wel, I guess ni wedi gweld fel bags o drugs, sort of... Wel na, nath ni gweld bag o rhywbeth, ond nawr ni actually wedi gweld it's drugs, it's pills. Mm. Yeah. So, da ni'n gwybod, mae hwn yn really, really drwg, a dio yeah. ddim yn rhywbeth... Ted, a Barry mynd i gael ei comeuppance ar rhyw bwynt fan, cos da ni'n gwybod oh. mae'n rhywbeth drwg, dydy. Yndi, mae yn rhywbeth drwg. Diolch yn just fatha tins o tomatoes efo bach o cesh neu beth bynnag. Oh, gosh. Oh my gosh. Oh, yeah, he's in too deep. Ond, uh, yeah, mae'n mynd, yeah. i, mynd, ma mynd i mynd yn wath, nag yw e? Wel, yndi, rola benod ola na gatho ni. Oedd y bennod yna yn insane. Mae ma soaps yn neud hyn weithiau, lle mae fatha... Mae ma bron fatha stand-alone pennod, neu dio'm dio ddim yn dilyn fformat fatha... Oedd yr un pan wnaethon ath Kylie Gaerdydd chydig bach o hynna, a ti'n gwybod mae Dot Cotton wedi neud o'r EastEnders, fatha just hi neu be bynnag. Ond maen nhw'n neud fatha rei penodau yeah. lle sy'n lot o gymeriadau yeah, yeah, yeah. neu maen ma nhw'n ma nhw dilyn fatha... Ie, yeah, mae'r amser yn weird, diolch yn beth i di arfer. Un, sori. Ia, un stori. Ie, ie, ie. Ie. So oedd y benod ola da ni wedi gweld, oedd hwnna bach yn odd, a hefyd o'n i'n teimlo fatha, mae bob dim yn digwydd mor sydyn, oh my Yndi. gosh, fatha. Mor sydyn. Ond, o'n i- achos o'n i'n offi sut nath yn mynd o, um, fath o, so oedd y party, engagement party, Jason tu fas, a wedyn, Mm, Tewa, Iolo ddim eisiau gweud i fe, achos obviously ddim eisiau fel slag off Barry brawd e, ond J Jason yn bod fel... Yna, deud i o! Dwi eisiau gwybod. Dwi'n wertha, Jason. Wyl. Yna gyd deud! Dwi'n gaddo na'i deud wrth neb. Yeah. A wedyn, fi'n ffeindio mas. A, oh, fi'n gwybod wedyn bod e angen Detective Jace is on the case. nice, nice. a ie, mynd i snwp ar y gwmpas. A eventually, obviously, yn ffeindio'r drugs a'n dangos i Danny, a bod fel... Ti'n nghoel i fi wan, ta? Ond odd o fatha nath o jyst ril- nath o jyst ynfoldio rili cyflym wedyn do? Odd o fath... Do. ...odd 'i odd 'i jyst yn coelio fo'n syth a wedyn nath o ddeud bob dim am... Ie. ...popeth. ...mam a ma' Iris a ma' gyllell a... 'Di Bari erioed 'di brifo neb o ddim yn gofyn amdani. O'dd 'yn mam yn gofyn amdani efyd. Be'? Heb ofn am Bari?

Tywed nes i joio hefyd, um, mae Jason, obviously, yn tywed bach yn protective nawr, mae ffordd, a ath e gweud... Um... Mae rhy hwyr i fi achub mam, ond i ddim rhy hwyr i fi achub chdi, Dani. Oh, gosh, oh, mae'r ma drama, mae'r drama, a, a obviously, ti'n Dani'n gweud i, i Rhys, Rhaid chdi gadw pethau chdi dy hun os da ni'm i stopio fo. Fedrai ddim, Rhys. Dwi'n disgwyl i fabi fo. Oh my gosh, but it's too much, too much! Stop the drama, Mick! oh my gosh, fi... yeah, yeah. Drama, la, bwm, bwm, bwm, bwm. A fel arfer, ti jyst i arfer efo fo'n cael fatha chydig bach, di danglo i chdi. Yeah, yeah, yeah. Wel, fi cael... Ie, mae jyst yn shocking hwnna'n digwydd yn rhwnd y rhwnd, fi cael ei, nhw e? Just... Ynddi. cael egi fy hun. Ond on, nes i really joio fe, a gymaint o just fel, moments. Oh, yeah. Yeah, oh. yeah. Um, o, mae'n mynd i fod yn awkward nawr i Dani nhw e, yes. Oh, dyna di peth, fan de, be yeah. mae hi mynd i wneud efo'r holl wybodaeth yma, cos yeah. dwi'n meddwl mae pawb hefyd sydd yn involved, Rhys, Jason, yeah. uh, Dani, Iolo, mae pawb yn gwybod pa mor glyfar a slei a peryg ydy Barry. So yeah. maen nhw'n goro neilio sut maen nhw'n cael o, dydy. And then, completely. Ond hefyd, mae Danny disgwyl babi fo'n di, so... Yeah. Oh, ydy hi isio magu plentyn a benni hun? Yeah. Ta ydy hi mynd i fod fatha, gwrando fan, dwi'n gwybod bob dim, ond change your ways, neu Ie, dwi'm yn gwybod, dwi'm yn gwybod, dwi'm yn gwybod! Oh, gosh, fi methu aros fyny mas. Fi, fi cael o gweithio, bydd Rhys just fel, na i reis o'r babi am y ti, a mae'n symud ôl mewn, a just fel, nhw dau yn y tŷ, fel, Danny and Rhys and the baby. Spin-off series. Oh! Ie. Yeah. Yeah. Na, beth angen. Hwna sy'r peth gorau i, i ddigwydd, dwi'n meddwl, i bob de. Fi meddwl. Well, a hefyd, Rhys yn deitha Sian, sy'n actual copper. Ie, ie, ie. So, yna jyst yn neud pethau'n haws na bod nhw'n trio dal bari allan. Ie. Yeah. Cawn weld. Cawn weld. Um, Ewn ni am uh, chill out bach nawr, fi'n credu, i'r caffi, cos mae'r mm, drama yma i gyd yn reis mas. A i fi angen un o cacs glen da. A hefyd, mae Dylan Goggles, neu Dafydd Evans, yn uh, aros draw na i gael sgwrs bach. Yn ymuno efo ni'n awr, ar ôl tyma bach o problemau technegol, which bydd ddim yn disgwyl o'r dyn yma, uh, athro technoleg a gwybodaeth rhan rafon. Uh, ni, ni nawr yn fel Dylan Goggles, ond enw go iawn e, yw Dafydd Evans. Iawn, Daf? Siw mor oed chi'n iawn? Ie, yeah, not bad. Ti, ti ddim o'r tech savvy yn bywyd go iawn? Na, ddim o gwbl. Mae fe'n bach yn hilarious bod fi'n athro technoleg gwybodaeth, achos sy'n mynd lot fawr o glem dy fi pan mae, mae fe yn dod i technoleg yn iawn. O oh, na. Sim spells fi actually gael iPhone. Fi wedi bod ar hen Nokia ffôn yn blynydde mowr, a pawb yn mynd i... Ie, mwna wir i chi. Mae gen fi hen Nokia, a pawb yn mynd i fi, to, pam sydd ti'n cael iPhone ar y beth? O'n i'n fel, fel sy'n eisiau. Mae fi chi, o'n i'n chi mynd off ar stag do's a bethau gyda heb charger. Wel, mae hynny'n... Achos oedd y ffôn yn ah. para ben wythnos dy fi. Nice. Ond, ie, so nawr fi wedi ymuno da'r 21st century. Oh my gosh, mae hynna'n hilarious. I bet you have a hell of a high score ar Snake. o, oh, fi di, fi di meistrioli ar un Snake. nice. Uh, Daf, gweithau, pa mor hir ar ti wedi bod ar Round Round? Mae'n dod lan i 5 mlynedd. Nice. Wow. Yeah. Mae hedfan do. Mae wedi hedfan. Atgoffa ni o sut ddes di fewn i'r gyfres, cos gys di stori eitha juicy from the off, os dwi'n cofio'n iawn, i wneud efo Llio. Ie, do, des i mewn fel cyn gariad i Llio. Um, oh, o'n i wedi bod yn mynd mas yn gilydd gyda pan o'n i yn y coleg, ond fi gyd o Dylan wedi bod yn bach yn bach drwg yna pan dath y perthynas na i ben. Mm. Uh, felly oedd Llio ddim yn hapus pan nath e uh, troi lan yn mm. Glan Rafon. Um, ond, tod, wnaethon nhw dyn ôl yn ffrindiau eto, nath e helpu um, Llio wedyn i treol ddial ar Matthew. Mm. Um, yeah. Na pam oedd Matthew di, wel, ddim yn lico Dylan o'r dechrau, really, achos oedd oh, Matthew yeah. yn trial um, mynd nôl gyda Llio, ond yn oedd e'n meddwl bod Dylan yn trial mynd gyda Llio fyd. Um, mm. Yna bydd all y berthynas na o Matthew a Dylan yn mynd ati gilydd. Ond, ie, mm. yeah, so na fel, na fel dath y cymeriad mewn. Mm. Fi'n rili hoffi'r perthynas yna mae Dylan efo Matthew. Fel, ah, ma, fel sef, ma, chi, chi obviously yn kind of rivals, ond hefyd, mae yna rhyw fath o barch yna, noes? Fe erbyn hyn, Fi'n credu achos mae Matthew wedi gweld Dylan yn mynd trwy loads o shit, fel. Ie. Yeah. Mae ma na rhyw uh, mutual respect erbyn hyn, fi'n credu. O ie na, bendant. Fi'n fi cofio'r foment nath hwnna fel digwydd fyd, achos um, fi'n cofio lan nes ni, o'n nhw jyst yn... Wel, ddim gyda Dylan unrhyw broblem da Matthew, jyst Matthew mm. yda'r problem enw yeah, gyda Dylan, oh, yeah. fel mae Matthew gyda pawb. Ond, um, ond wedyn, fi'n cofio pan nath fflir troi lan, yn amlwg popeth nath fflir trwyddo, a pan nath Matthew um, darganfod bod hi'n um, ddiodde o cancer a bethau, a dath e draw i'r tŷ i weld Dylan. Mm. Um, a Dylan fel, o, oh, cwn i off, beth sy'n ni'n cael ei wneud hmm. nawr. A nath e, tod, a oedd Matthew jyst yn bod yn, yn genuine mewn ffordd a gweud, mm. fi'n sori beth ti'n mynd trwyddo, os, os mae angen unrhyw beth, fi'n gwybod beth mae fel, os nes i colli'n fam yn ifanc achos ni. A fi'n credu o'r, or foment na mlaen, Mi ddaeth y parch ma rhwng y ddoi yn nhw wedyn. Mm, nath o rhyw fath o call y trws yn gyda nhw do, er, er oedd o'n byd i wneud o gwbl efo Dylan fel ti'n dweud. Ie, ie, na, bendant, ie, na, ond mae fel, achos ie, ar y foment, mae Dylan a Matthew yn, yn ffrindiau fel bethau, ond mm. mae hmm. wastad rhyw, i fi a Rob wastad yn trial rhoi rhyw edrychiad bach i'n gilydd, sy'n just i wneud yn siŵr bod pawb yn gwybod, a mae dal na rhywbeth gelle gallai pethau newid rhwng ni neu rhywbeth fel yna. Mae ma yeah. fi a Rob, fi a Rob yn really joio ware ar golygfeydd na fyd pan mae y ddoi nhw'n mynd at i gilydd a stwff yna. Ie. Yeah. Nice. A diolch os dwi'n meddwl hefyd, oedd, pan ddoth Elen, oedd Dylan yn syth yn bach o ffeifres hefyd, doedd. So dim just bywyd carwriaethol, ond yn, yn y gweithle hefyd, oedd yna rhyw fath o

uh, dim werthin y peth galetau i fi ar Rob, cos ni wedi nabod yn gilydd. Wel, o fi a Rob yn coleg yn gilydd. Ah, oh, reit. So, ie. Yeah. O'n i actually gyda Rob pan gallai'r galwad um, bod wedi cael y ran ar rownd y rownd. No way! Oedd y ddoen ni'n gweithio ar, ar um, sioe theatr yn gilydd ar y pryd. A wedyn pan des i lan i wneud clyweliad gyda Rob oedd y clyweliad na. No way! So, ie, yeah, so mae'n fel ni'n dod fel full circle fel bethau. O, oh, waw. Mae'n siŵr bod hwnna'n rili hwyl i chi ffilmio lle. Mae yn, achos ni'n nabod i gilydd, a mae'r ddoi ni, ni yn lico so, tynnu cos yn gilydd fyd. Mae bron yeah. y perthynas i gyda Matthew a Dylan, mae'n ma perthynas fi a Rob yn debyg iawn i, i yna fyd. So ni'n cael lot o sbrio, fe fi'n gweud, ie, ni'n ni, ni, ni trial cynnig bethau i'n gilydd weithiau, a wedyn ni jyst yn goffa penderfynu syth na, newn ni ddim hwnna, achos ni jyst ffili cadw gwynebau syth yn neud e, ti'n bod, nhw'n mynd i troi ni sy'n gwaith ddim, so na, ie, na, ni'n cael lot o sbryd yn gilydd. No. Mae, mae, fi'n cael bod Dylan wedi cael ei cael ei cyflwyno fel bach o ladies man, really, ynddo fe? Ma fe, os ti, os, odi ma fe, os ti'n meddwl amdano fe, dath e mewn fel cyn gared i llio, a yeah. wedyn yn amlwg oedd wedi bod yn, um, wel, o beth fi'n diafod, oedd wedi cheto arno hi. Wedyn, um, pan oedd e'n helpu Carys, sef chwar llio, i, i creu um, gwefan i, um, i chwmni ah, yeah. hi, um, nath e trio snogo hi yn, yn ei fedwod. yeah. um, A wedyn, uh, yeah, a wedyn dath fflir troi hmm. lan, a wedyn ffindo ni mas oedd e'n cael y ffer gyda hi. Tro yeah. cefn ei bose, oedd hefyd ei ffrind gore fe. So, er, oh er, bod, yeah, so, er bod Dylan yn boi really, really nice, um, kryptonite yn amlwg i'w menwod. Oh, oh my gosh, yeah. Dew, dew. A hynna ddifir achos mae ma Sophie rhywbeth tebyg dydy, mae hi wedi cael ei yeah. siar o hogia hefyd do, so mae'n neis, ma neis gweld nhw'n settled dwan, a mae'n gymaint o blant yna, a ma, ma, da chi'n un teulu mawr bellach, ond... Ydyn, mae fel o'n traps na. Ydyn, o'n traps. Ond na bod Glenrafon fi ddim yn plain sailing, ond Ie, yeah, so'n ddifur gweld, really. Ma, chos mae Sofia dylan i weld yn settled iawn, dydy? Ie, yeah, ie, yeah, yn bendant ar hyn o bryd, mae'n credu bod ma, ma, ni yn settled iawn yn y perthynas, mae'r ma, ma babi nawr, mae Nancy bach dyn ni a bethau, a mae ie, yeah, a maen nhw, ma nhw gyd yn, yn cyd-fyw da gilydd a bethau, ond ie, yeah, fel ti'n gweud, yn Glanrafon, ti beth yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd. Ti'n gwybod, ie. Yeah. A ti'n sôn am Nancy fanna ond un peth ella sa'n gyrru chdi i divorce ydi ca'l rywun fatha Glenda yn tŷ chdi twenty four seven. Ma'r ma'r cêcs yn grêt ond oh my gosh mae ma' 'di bod yn briliant a hilarious gweld y ddau onoch chi efo'ch gilydd 'de. Ie, Ie, ma' ma' ma'n gyda ni lot o sbri yn neud y golygfeydd ni, um, gyda ni fel rhyw bythyfnos, tair wythnos um, o jyst ffilm o'r golygfeydd na, twod, uh, a o gyda ni, ie, gyda ni lot fawr o sbri, jyst yeah. Sophie a Dylan yn constantly jyst neud it edrychiadau ar ei gilydd a bethau, a just yn mynd, hmm. oh, cod i ma to, beth mae ddim yn ei wneud trwy hyn, so, so yeah, na, lot, lot o spri. Oedd e, oedd e, nath e neud fi chwerthin, pan, pan oedd uh, Dylan a Sophie'n mynd trwy'r rhestr enwau yna, a nhw'n dall, a nhw'n mynd trwy fel Anwen, a nhw'n fel, oh, na, Gwenan, na. Dwi'n dychmygu Anwen's a Gwenan's adre fel,

Mae Dylan, wrth gwrs, wedi dod yn dad dwywaith yn y rhaglen. Yr um, yn amlwg, uh, tro cynta, oedd efo fflir, which oedd yn stori anhygoel, really, yn doedd. A obviously, stori really sensitive i gorfod performio. Pa, be oedd y profiad yna fel, gorfod portreadu stori mor... Ie, yeah, oedd e'n... Um, oedd e'n neis i feddwl bod nhw wedi um, trysto, tywed, ni gyda'r stori na, bod nhw'n meddwl bod ni'n gallu um, portreadu'r stori na, ond on amlwg fyd, oedd na, oedd na ddyletswydd arno ni wneud yn siŵr bod ni'n um, portreadu fe mewn ffordd sensitif, a hefyd yn ffordd yn gywir fyd, chi'n bod, achos weithiau yn amlwg, rhan chi'n neud fel sebon, fel, weithiau mae rhai pethau sy falle ddim yn digwydd yn bywyd go iawn neu rhywbeth fel ni, mae pobl ddim yn gallu uniaethu, ond gyda hwn oedd, oedd rai bod ni'n cael yn gywir achos yn mm. anffodus mae, mae siw gwmyn o bobl yn dioddau gyda cancer a mynd trwyddo fe yn ddyddiol a i ni gyd siwr o fod yn nabod rhywun yn agos i ni'n rhywbeth sydd wedi bod trwyddo fe. So, na, oedd e'n bendant uh, o ran, allai ddim ond siarad ar, ar, ar ran fi, ond ie, yeah, o'n i'n twmlo bod da fi dyletswydd mowr, ni'n siŵr bod y stori na'n cael ei gyfleu yn gywir iawn. Mm. Uh, nath e cael ei execute o'n rili dda. Oedd y golygfaol yna ar, ar y balcony efe. Ie, ie. Oh my gosh. O, oh, ni'n yn agre. Dim, yeah, dim. So, do, by, by ni'n ni really lwcus achos by oedd, oedd y criw yn really, um, yn ymwneudgar iawn gyda ni a pethau achos yn amlwg pan chi'n syth i sebo mae angen i ni mynd trwy ddorgol y gweidd yn eitha gloi achos mae gyda ni mm. siw gwmwn o bethau i wneud ond Gaethon ni digon o amser, ch'mod, odd e'n rhoi'r amser i ni er mwyn neu' siŵr bo' ni 'llu myn' mewn i'r meddylfryd iawn a pethe i'r golygfeydd a pethe fel 'ny so o ran beth dath mas yn y diwedd fi'n credu odd odd Ceri odd o'n ware Fflur a a fi'n credu odd y ddou o ni'n hapus odd achos Ceri odd gyda'r job yn anodda rili achos hi odd goffod portreadu rywun yn dioddef 'da'r salwch ble o'n ni dim on' yn goffod portreadu rywun yn yeah. gweld rhywun sy'n meddwl siwgwmynt iddyn nhw yn mynd trwy ddweud, a mae hwnna'n gallu bod yn, yn eang iawn o fel mae rhywun fel yna'n mm. yn, yn ddihongli pethau nag yw e. Mm. Ie. Yeah. Gosh, nath Ceri job yn David yn do. Do, oh. teg i fi, do. Nath i, a nath i, chwa, fi'n gwybod nath i lot o waith ymchwil, nath i siarad yeah. gyda lot fawr o mm. bobl, mm. a wneud yn siŵr bod hi'n deall yn iawn. Na, i chwarae teg iddi, oedd hi'n, nath i weithio'n rili really galed yn ei siŵr bod hi'n pitch fe'n berffaith, a, a mi nath i chwarae teg. A, oh. a hefyd, um, shout-out i Llew, mae perthynas yeah. uh, ffordd na fo actio ar y cyfnod yna, a hefyd mae'n mor neis gweld perthynas uh, Dylan a Llew hefyd, di. Ie. Yeah. Blodeuo a... Ie, yeah, beth, oedd hwnna, oedd hwnna'n rhywbeth fyd oedd yn bwysig i ni ar y pryd um, o ran, achos oedd e'n stori mor sensitif o ran fel o'n i'n amddiffyn gwion de sydd yn acto mm. um, cymeriad llew yeah. o, ran, o ran y stori na. So, chymod, oedd yna lot o, o, o, o trics yn digwydd weithiau ble falle o'n i'n rhedeg lan i syrtyn part o'r olygfa ble oedd e na, yeah. a wedyn um, pan oedd y pethau fwy ddifrifol yn cael ei weid, wedyn bydden ni'n torri, wedyn bydden ni'n tynnu fe ah. mas, Sense. a wedyn falle bydden ni'n seithi fe wedyn just yn fel single shots, just arno, arno fi neu arno oh, Ceri right. pethau. So bod yeah. e'n goffa bod na i, i clywed y pethau yn cael ei weid. So, ie, yeah, oedd e'n e bwysig iawn i ni bod, chod, bod ni'n disgwyl rôl fe, ond mae fe, yeah, ma fe'n gret, mae fe, wedi bod mor rwydd i weithio dy fe, mae fe'n oh. bach ffantastig o'r ategol. Glas. O, un o'r prif ffrindiau Dylan yn ystod cyfnod yna, oedd Rhys. Yeah. Nath, nath Dylan a Rhys, do'n ffrindiau eitha quick, fi cael ei do? Hmm. Do, wel, ie, ar y dechrau, oedd Rhys yn meddwl bod, uh, yeah. bod uh, Dylan ar y pwl, dwi fe. Ie, yeah, um, fi'n cofio hwnna. O'n i efo fingers crossed o pan, pan nath Dylan dod. A, ie, yeah, a na, wasn't to be. Fi, yeah, fi cofio cael y sgript, fi cofio mynd trwyddo ar y golygfeidd, a fi cofio darllen, o, mae'r ddoen yn mynd am ddrink, mae ma, uh, Rhys yn gweud, um, o na, sa'n credu allai. O'n i fel, o, oh, rhaid, oce, okay, o, oh, rhaid, mae Dylan yn hoiw dweud, o, rhaid, oce. A wedyn, a wedyn nes fel, mynd trwy ddyn nhw'n o, na, dwi'n e ddim, o, rhaid, oce, o, rhaid, o, na. Fi'n offi'r syniad fel, ti'n bod, Rhys yn kind of fel, tra roi fel yr Avengers at ei gilydd nawr, yn o'i cymryd bari lawr. Fi'n offi'r syniad fel, pyrwch poeni, boys, mae dy fi'r person i'r job. A fel, Dylan Goggles yn dod fel,

Mae hwn yn dod o Elan Davies. Pa gymeriad 'sa chdi'n licio chwarae heblaw Dylan? Ww. Ww. Mister Lloyd, siwr o fod, efe? Mae pawb yn caru yeah. Mister Lloyd. Mae'n yna wir. Ie, yeah, so... Bydde Warren Matthew yn gret, achos yeah. mae ma, ma, ma, ma cymeriad mae Rob di creu gyda Matthew yn, yn superb. Mae wastad rhywbeth yn digwydd gyda fe. Mae wastad, hyd yn oed nawr pan mae fe'n gyda'r meddwlgarwch hyn a stwff i gyd, ti dal yn wastad yn meddwl, yeah. mae rhywbeth, mae rhywbeth tu ôl i hwn i gyd. Oes, ti, da, ti yeah. byth yn meddwl bod e'n genuine gyda fe. So, yeah. Na, mae'n, ie, yeah, o. Oh. Bydde cael, to, bydde war y Barry Drwg yn, oh. mae Barry Drwg yn uh, bach o ledge nag yw e mewn ffordd, yeah. mewn ffordd, yn y ffordd yn anghywir, ond fel cymeriad rhwng y rown, mae fe'n, uh, yeah, yeah. just gallu cael, do mewn i gwaith a just, bod yn gas i pawb drwy dydd, rhyw bach yn sbri, siwr. Siarad am Mr Lloyd gyne, uh, wyt ti'n joio bod uh, yn un o'r hwntws pryn yn y cast? Wyt ti'n cael... Sym lot yn ei gael, sym lot yn ei. Faint yn ei, sy'n rhyw bedwar o bimp yn ei, fi'n credu, dyma? Ie. Er, fi'n siŵr mae yna ma, ma lot o eilwyr yn meddwl bod hwnna'n yn ormod, siwr o fod. Ond uh, fi wastad yn gweld y comments ar Facebook neu rhywbeth, beth mae'r boi ma'n gweud? Mae'n daft o. Ond, um, Ie, yeah, ond, um, yeah, odw, na, ie, yeah, un o'r rhai brin. Um, I mean, joio, joio fe, yn neis. Ni wedi sylwi ddiweddar yn y, yn y sgript bod, we, bod wedi bod bach mwy o cymryd y pus. Fi'n gwybod nath fel y wain neu'r impression o, o goggles. Um, yeah. A nath, nath rhywun ei impression o llir hefyd. yeah, Mae ma, ma nhw angen watch o mas, uh, na fi O'n i'n trafod hwn gyda Ngarad sy'n wario Sophie, a fi'n credu bydd yn really good spree os mae'r angen i ni dechrau ar, yn amlwg mae gen i bab, mae gen i Nancy a bethau. Oh, yeah. Mae'r angen ni'n cael bach o uh, tod, gog a hwnt o off o ran pwy geiriau yeah. mae Nancy mynd i fod yn gweud pan mae hi'n tyfu lan. Yeah. O'n yeah. i'n na llath bydd hi'n gweud, rhaid dim llefrith, rhaid dim y nonsens yeah. na llath bydd e. Okay? Glas. Yn amlwg llath sy'n gywir, yn amlwg. Ffendio pob yn y gogledd fan. Cwestiwn arall, mae hwn yn dod o Mimiau Bands Cymraeg. Pwy yw dy hoff fand Cymraeg, ac a fyddwn ni'n dy weld di yn Maes B eleni? Well fi gweud Kim Hon, siwr o fod. Caru, caru Iwan yn hapus. Maes B, fi'n credu bod fi bach rhy hen i Maes B, nag i fi? Byth. Na, byth. Byth fi hen. Byth fi hen. Wel, gen i weld, gen i weld, fi'n fi credu, byddai bendant yn, um, yn yr ysteddfod. Nice. Twas, ni wedi colli sy'n ni wedi cael un ar yn cwbl o fyna. Yeah. Yeah. Tregaron yn ysu i fynd lawr na. oh my gosh. Mae'r ma, ma kegs o gwrw bron yn mynd off gyda nhw, mae wedi bod yn stoc mor hir. Ond, um, yeah, na, byddai bendant lawr na trwy'r wythnos, siwr o fod. Clas. O, oh, fi methu aros. Un peth o'n eisiau gofyn, os unrhyw un wedi dechrau galw ti'n uh, daf goggles yn bywyd go iawn? Ie, yeah, ti'n achos fi, fi yn gwisgo sbectol yn bywyd go iawn fyd, a dim ond un person sydd wedi, um, sef mab yn ffrind gorau i, um, achos fi ddim yn gweld nhw'n mor aml, os fi'n yn amlwg lan y gogledd, sio gwmned nawr o bethau. A mae fe'n ifanc iawn, a mae fe'n abod doi Dafydd, a um, oh. yn y ffordd yn gwybod i'w gweud y, gwaha y gwahaniaeth rhwng pan mae uh, ffrind fi'n siarad amdano rhyw, ddaf, rhyw Dafydd, maen nhw'n mynd, o, oh, pwy Dafydd ti'n mlaen? A Daf uh, Goggles. A, a nes i wedi wrth i, mae fe ffili gael fi'n daf goggles yna, fi'n wario dylan goggles, fi'n ffili bod yn daf goggles fyd, no way. Ti'n mynd o ddiodda. Fi'n lyfo'r uh, nickname dylan goggles, fi'n meddwl bod yn mm. absolutely hilarious. A fi, beth sy'n ffynnu oedd, um, achos yn y gyfres gynta nes i dim ond just Dylan Roberts oedd e, oedd dim gyda fe'r nickname uh, Dylan no. Roberts. A achos o'n i'n gwybod bod stori uh, fflir yn dod lan, bod cymeriad fflir yn dod mewn a bod e'n uh, stori mowr. A ni'n cael, ni cael problems gyda'r sbectol weithiau achos um, am pethau gallu adlywyrchu, mae'r golau gallu ah, adlywyrchu oh, yeah. nhw a chi just annu chi mae chi jyst ddim yn gweld y llygad fi neu rhywbeth fel yna. So, yn, uh, yn ar y deg, dechreuon ni ffedo nhw mas, So, o'ch chi'n gweld Dylan yn gwisgo llai a llai o sbectol. Oh. Nes, ah. nes i ni cyrraedd oh. pwynt ble oedd dim Dylan yn gwisgo sbectol rhagor. No, e. Oh. Ond wedyn gyda ni'r sgript ble oedd huh. Robbie neu Owain, siwr o fod, yn, yn galw fi'n Dylan Goggles. A o'n i'n fel, sa'n sa, sa, sa gwisgo sbectol os bod ti rhyw fis? Um, Whoa, so, yn ar y deg gofyn i fel ffed o'n ôl mewn wedyn. so, so, a, a, ia, mae'n gred. A fi'n credu, mae ma rhaid i athro cael nickname, nag ose. Yeah. Um, Nethon nhw trial roi nickname i, i Matthew, pan ddornod blyn nhw'n gael efo'n Parry Papure.

Yy ma' gynna i un cwestiwn arall gin Alun Cagw sy'n gofyn ydy Glenda mor annoying real life am I yy behind the scenes? Na, dyw Elliw, Ar y yy, mae Elliw yn hollol wahanol i Glenda. Ond mae'n grêt, mae Elliw rili mewn i bwyd 'fyd. So Ah! i fi a Elliw Nice. tueddu am... Weithiau ma' weithiau ma' ddi'n dod mewn a cacs ei hunan 'fyd. So ma' ma' nhw'n debyg fel 'na. O, nice. Waw. Ond mae Ell- ond mae Elliw yn gallu seriously cwcan. Um, nice. Ond um, yeah, so na, mae Elliw yn hollol wahanol. A, yeah, mae ma ddoi ni o ran lot o diddordebau o ran bwyd a coffi a stwff yna. So, oh. gan amlwg mae ah. chat ni gyd yn uh, o gwmpas hwnna fel arfer. Ie. Yeah. Clas. Mae'n siŵr bod yn hwyl i'r ddau na chi gael actio fel ydych chi ar y funud, jyst yn uh, bicyrio. Ie, yeah, yn, yn bendant, bendant, ti'n bo, achos ti, ti moyn y perthynas na gyda'r gyda, gyda fam yng nghyfraith, nag i ti mewn ffordd. Mm. Um, er bod hi ddim yn fam nghyfraith i, uh, i Dylan. Mm. Ond, um, um, ond ie, yeah, na, mae ni'n cael lot, o, ni, ni wedi cael lot o sbri yn neud y golygfeidd ni, a fi gobeithio bydd fwy o golygfeidd fel dod lan yn y dyfodol. O, oh, yeah. da iawn. Os chi byth yn cael dinner party yn bywyd go iawn, allwch chi gwahodd uh, Fialwri. Dim problem. Ti'n ti, ti byw, ti byw yn agos i fi ta beth, nag i ti? So, mae'r ddoen, ti'n Grange Down masif fyd, nag i ti? Uh, yr yw Lecwyth, ond ie. Yeah. O, Lecwyth, o, ti'n agos. Ie, yeah. yeah, lovely. So, right, geidies yn rhaw. Os ydw mae Dylan yn cael mynd, ydw i ddim. Wel, os ti'n byth lawr yn gyrdydd, neu rhywbeth, dwi, ti'n bod, dyr y lawr, neu dyn y draw, pan fi fi lan fyna, fi'n aros yn fedd yn heli, dyn y draw fedd yn heli rhywbryd. O, iawn. Dim ond os oes yna cacenna na gen Glenda. Iawn, gyfi chat lle yw'r nesaf. Gret. Beth yw'r deal efo cacs Glenda? Ydy yna yn cacs go iawn os yw'n dod mewn i, ti'n fa? Mae nhw yn cacs go iawn. Ie, na, un peth sy'n da, mae'r bwyd ni yn cael, fel os ni yn y caffi neu beth o'na, mae nhw yn, ti'n mae'r bwyd yn iawn, a ti'n bethau, mae nhw newydd cael eu coginio, os mae rhywun yn cael ffraiad, mae nhw literally newydd cael eu coginio. No way. Oh. Ond, um, ie, na, so weithio, a ni'n cael, i, i fod yn deg, mae'r ma, ma criw was yn dod, os mae angen fel ifed coffi neu beth ni was yn cael coffi da, pethau ifed, nice. so, uh, mm. na un o'r perks o job yw hwnna. Mm. Cyn i ni fynd, uh, fi eisiau gofyn, efo'r cast, uh, cast coes, co, um, uh, pan oedd Dylan Torri Coes, beth be, be, be, be yw hwnna, de? Fel, yw e fel special acting cast? Um, na, fi, beth o'n nhw arfer wneud, o'n nhw, um, fi'n credu, o'n nhw arfer actually just rhoi cast iawn ar berson. Um, What? A wedyn bydden nhw'n torri fe, um, fel, fel yr ochr cem, ble bydde ti ddim yn gweld e. Uh. A wedyn nhw'n cael ei ah. rhoi ar y person na um, pob dydd o'n nhw'n ffilmo. Ond gyda fi, nes nhw trial rhywbeth gwahanol, ble oedd da fi fel lot o cotton wool, o'n i'n gofod yeah. lapio rond y cos, wedyn y hosan tin ma. A wedyn uh. Ah. gyda nhw'r um, fel y tap ma, sy'n edrych, unwaith ti'n rhoi fe gwmpa, mae'n edrych yn, yn gwmwys fel plaster. A ni'n sgof y strap o hwnna arno trwy amser. A ah. yeah, o'n i'n hapus iawn pan dath dylan mas o'r casg, mae'n rhaid fi i, i gyfadde, achos oh my gosh, I bet. Iawn, yn enwedig weithiau os bydde gyda fi, achos ni ddim yn seithi yn order, so falle bydde da fi golygfa ble bydde dylan yn y casg. Oh. Ah. Bydde'r golygfa nesaf dylan ddim yn y casg, So oh my gosh, yeah. Ie, a wedyn, neu'r hyd yn oed y pwynt, achos nawr, achos Covid, i ni gyffod gyrru yn unen ni lle, ble bynnag mae angen i ni mynd i, so amser ni ffilm o'n yr ysgol, bydden ni, o'n i ddod o'r cast i gyd arno, a rwy'n cofio, o, oh, mis i drifo na fi. Oh, so, oh. Tynnu fe gyd off, drifo lan i'r ysgol, rhoi fe'n ôl arno yn yr ysgol,

Hwntw a hwntw. Ie, yeah, yeah, hwntw cynta ar y podcast, yeah. ond ni'n bai amdana chdi. Ond ti'n yeah. cyfri, chos ti'n host. Ie, yeah, ie, yeah, exactly. Uh, be, be nawr ni nawr da? Be am extra neu cameo y mis? Righty ho! Extra neu cameo y mis. Nawr ni ddechrau off efo cwpl o bobl Just a couple of nice, nicely done extras, mm -hmm. uh, neud y job. Oedd dan ni'r uh, waitress yn, uh, beth oedd enw'r, beth oedd enw'r ti bwyta, glas y dorlan? Ia, yeah, ia. Yeah. Rhaid helpu chi? Helo, uh, bwrdd i ddau? Ie. Dyna'r waitress yna. Serfio Gloria, pan oedd yn cael ei sefyll fyny gen Arthur bechod. Great job. Great job, da iawn. Na, ond mae hwn yma i chi. Oedd o'n mynnu ar y ffôn bore yma bod o eisiau chi gael o wrth i chi gyrraedd. Oedd gennym ni Dave, Dave! Ie, yeah, dyn ni wedi gweld o blaen, do? Do, fi cael ei, do. Do, ond dwi'n meddwl ta tro ma, achos bod o fyny iddo fo i ollwng y pils na'r y llawr. Ie. Yeah. A ffaith bod o'n jyst yn dweud baz. Diolch baz, fod y fi am. Love it. Yeah, yeah. oh gosh. Love it. Classic Dave. Uh, oedd gyda ni Leri yn y siop. Diolch i Leri. O, oh,

Ond, rhaid fi weud, a ti'n be, mae'n destament i uh, pool extras pobl ifanc rhwng y rownd. Achos i fi, extra gorau'r mis oedd uh, y cyd na oedd yn uh, haslo Johan yn gofyn lle oedd mame, uh, a.k.a. y bachgen bach busneslyd. Beth sgyn ti o'na? Uh, oedd yn gofyn loads o gwestiynau i Ioan. Oh, am ei fam o. Am ei fam e. Nôl y lle. O oh, ia, oedd yn holi Ioan yn dwll, yeah, oedd. Oedd, a chwarae teg, um, Anna wedyn, ti'n cam i mewn, achub croen Ioan, wneud rhyw gelwydd lan. Ia. Yeah. Um, Ac oedd yr, oedd yr hogyn efo fatha, oedd oedd yn leanio'n really yeah. casual. Really casual. O, oh, sain sy'n wedi bod i ffwrdd ta? Oedd e hefyd, oedd e jyst yn cerdded pasio. Oedd e'n cerdded pasio nhw'n gael y sgwrs ma. Gweld bod yna mm. rhyw anreg, mae fel byw nhw'n rhaid. So, os wyt ti'n cytuno, Lwri, um, fi'n meddwl, taw extra neu cameo y mis, uh, mis mai yw y bachgen bach busneslyd, sy'n swnio fel llyfr i blant. Spin off llyfr. Extra yn cael ei o'r mis. Faint mae di bod i ffwrdd ta? I'r mis. Right, cyn i ni fynd mewn i'r uh, quickfire i weld beth ni'n meddwl sy'n mynd i ddigwydd, mae gen i cwpl o gyhoeddiadau. So, wythnos nesa, Ni'n mynd i fod yn Steddfod yr Urdd. Woo! yn, yn neud podlediad byw. Ww, cyffroes. Cyffroes i iawn. Oh gosh, da unrhyw beth gallu digwydd. Unrhyw beth. Who knows? Um, Sa'n siŵr os ni'n cael gyhoeddi pwy yw'r gwestau, ond... Ja. Okay. Pwy bynnag sy'n troi lan, hyd os mae kids busneslyd yn troi lan. Uh, oh, sy'n agres. Uh, so os ydych chi'n mynd i fod yn dimbych, um, Dewch draw, dewch draw i weud helo! Fi hefyd wedi clywed bod merch arbennig iawn yn mynd i fod ar gael. Ooh. So mae rai chi droi lan i weld be yw yna, e, ond mae fe definitely yn rhywbeth i edrych i chi mynd i moyn. Um, os chi methu dod ddo, pwyrwch boi ni, ni'n mynd i fod yn recordio fe, a byddai'n cael ei ryddhau fel episod bonus. Ooh, bonus. yr wythnos uh, ganlynol. So ie. Yeah. Ond, na ni, right. Yn gyflym de, uh, ydy Arthur a Gloria yn mynd i get it on? O, dwi'n gwybod, dwi'n poeni bod nhw wedi ffrends nhw'n ei gilydd. Uh, ond, na, yndi, yndi, eventually. Neith Glenda fadda i Dylan? Uh, ah, gneith. Dwi'n meddwl y cwestiwn ydy, ydy Dylan mynd i fadda i Glenda? Who knows, yeah. gan i weld. Mm. Um, bydd Evan a Malin dod nôl at ei gilydd. Dwi'n dyn na, dwi'n dyn na. Na? Fi'n meddwl bod Evan eisiau, ond sa'n cael ei bod Mali. Ie. Potentially. Ydy'r hwntws aiolo yn mynd i llwyddo efo'r iard? Ehm, dwi'n gwybod. Di Estyn ddim yn bothered anyway, so... Fi'n siŵr bod e efo rhyw blaniau eraill. Sabotage o... Ac yn ola, ydy Danny yn mynd i allu cadw'n dawel? Gosh, dwi ddim yn gwybod, dwi'n yn gwybod. Mae gorfod yn allan dydy. Get out, Danny, get out. Get out. Right, na ni, diolch bawb am brando. Uh, cofwch gysylltu os chi eisiau.